a hi a hi i i i hi mhani va vabya ri kula hi mbhaca danuna xi yi tivi anyway a ni endle mihlolo episodes ya swilo leswi nga laha hinkwaswo ne mara ni fike ni realize ku ni vulavula ngopfu loko ni ri one and video ka yi lehe ngopfu a mi like let me cut it. Imani amukela ka the channel that matters. Oh yo, the channel that matters the most. Oh, oh, wa lava, a wu lavi, i ta ku ba the only channel that matters to what? Yeah, ni swi vurile. I'm sorry for ku va ni pfule nomu ku ze ku vonaka na rihlakahle. Uh, album reaction ya xongorangani i'm giving this one a shout out to mambawulelo ku va mambawulela a kota ku produce-ela mhani luya a swi olovi ku suka ka producer yin'wana u ya ka producer yin'wana especially loko u nga ku liya yin'wana a yi ku tiva na loko u etlerile na loko u langute hala ma swi tivi ene ingaku hi yona yi nga n'wi dyondzisa ngopfu ku yimbelela yi play role leyikulu ya ku va rhangani yi dyondzisa mhani leyi ku yimbelela ma swi twisisa so as as much as we a hi ta va hi swi lavini ku album yi va bad honestly album a yi bad a ni la ta hemba the album is good it just not . album ya ku yi nga ze yi trend-a ma ni twisisa because a ni realize ku a nga a nga na passion so I mean xihundla a nga na passion ya ku loko a nghena studio ku I'm going to kill this ma vo he just had the message and the vision but passion a yi kona for example loko u yingisela joko ra vutomi. joke ya vutomi joke ra vutomi whatever the case is yi twala onge it's an emotion it was supposed to be an emotional song ya ku u le ku hluphekeni u le ku tikeriweni u rilela xilo xo karhi xi fika xi va joke u nga rilela movha u yi kuma yi fika yi va happiness u nga rilela movha u yi kuma yi fika yi va problem evuton'wini bya wena ma ni hlamusela sweswimbirhi ni nga ku nyika joke ra vutomi. hambi hi xisayizana ko ku hina ha swi tiva ku xisayizana i yini mara a nga a a nga nyiki nomu loko munhu a hume rhumba ne loko wo huma rhumba u va u vavisekile ndhawini a hi u vavisekile u lo huma rhumba kumbe u ri a hi thumba or rhumba ximfezani xi na nomu hambi xi ximfezani xi na nomu se loko rhumba leriya ri wupfile va swi kota ku ta lavakulu va ku okay. se hi la se hi nga xikan'we ni va ku a xi se u pfa hi nga xikan'we a xi se boxa a xi se komba nomu because loko se xi kombe nomu ni va ku va boxe nyana la se va kan'we swi kota ku loko xi nga si kombisa nomu va nga kan'we va kambe loku nga humi nchumu a ni ma na twa ku vava hi wena so a ti ti a ti na mahetelelo ya kahle tinghoma te a ti a ti na swintshuxo ku u ri yini u swi ambiguous swo tala ni nga swi twa la so hileswi a ni nga swi vula Joko ra vutomi u kula u nga lava movha u yi kuma. yi va problem problem yi na yi lava petrol yi lava oyili yi ba top mundzuku carburetor a ya ha tirhi petrol a ya ha pompi kahle a ya ha fiki kahle clutch sweswiya swiya gear box loko wo wa yi cinca endla minhlolo liya na liya mara sweswo swa ku tani hi loko se yi ku nyika problem u lava movha u yi kuma u fika u va na ntsako lowukulu ma ni twisisa hi leswi ni vulaka swona so.

um the first of the beginning uh hopefully you will have passion eh must learn something from Sandland man you know when Sandland uh, ni hlayis the energy the investment of passion in that song like loyi a ku ni hlayi wa swa ku munhu i le ku rileleni ka n'wana wa yena that's what i expect loko yendla an emotional song mara um, overall shame the album is not bad as am ta yi tsakela ku yi va bad big shout out to shongi man Xikwembu a xi xi katekisa by the way xi ni blokini se a ni kombela loko a ni block-iwa hi xona swo fana xi na ti-phone hambi fifteen thousand followers se ni nga va ni rilela sweswo now I'm just reacting to the music I kinda felt like she's good and xi swi kotini ku qambha ku ehleketa ku okay ni le ku qambheni hayi leswaku ni ta kuma swilo no fika ni yimbelela hi mabyalwa ntsena no she's amazing shame xi tlule na nuna wa xona.